Bala peninga, siti dagi enzra ba ruai kitai aaa di padam ke sida youtube ari nya aku pan baru meda enda tepeda ke nya ko ari nya. Semadi ku nerima email madah ke cerita tu nadai agi ba youtube aaa nya alai aku ngambi ya pulai baru lalu nya gaga aku pulai petukar ku baru. Aku enda ngena gambar ke lama tang tukar ku ngena tu meh gambar ke baru tauka video ke baru tu. Tang cerita iya agi tetap sama. Minta ampun bala peningan ti kitai nya dua kali mending ke ensera tu tang aku sayau ke ensera tu enti enda di post aku baru. Nya alai selamat mending ke ensera kitai seriah nganti ke ensera baru ke bisi datai. Terima kasih ngagai aki kitai ke benama Aki Kuling. Iya udah nusi siti jerita ti amai udah kala nyadi lebuh maya alai endur sida iya diau suba kala diserang munsuh. Tang munsuh nya ukai orang bukai. Munsuh nya suba bala serdadu bala askar sida Raja James Brooke. Jerita tu nusi kenang ba Nanga Bangkit ke Tibas senentang jerita Nabau Ngeranggar enggau Nabau Mali ti kena ngelaban penatai soldadu bala ribai enggau bala askar iya suba. Jerita tu ukai baru-baru diatu, lama jerita tu udah. Nya alai, aku mai kitai mulaika pengingat baru, ngenang tauka ninga cherita bala aki kitai kelia-kelia tu ngetanka menua ari ke dikayau munsuh. Nyadi, baka tu ke pun nya suba, baka ni ke sida tu suba tau charut. Pun bala uhh sesadu-sesadu James Brooke bala rajah tu suba datai ngayau agi sida liban ba nanga bangkitka tibas. Laban ketegal bepun ari Liban tu ke munuh bala sradu nya suba, bala Eropah ba Pasar Kuching kelia. Laban baka tu, sida orang Ribai tu ngirup ba pasar nya. Mayuh betubuh sida enti agi ngirup menya ngirup beer stout ke ni nama ti ke bisi maya nya meh nya tau ke tau ngasuh mabuk. Mabuk sida nya tadi. Betul bendar Liban enggau Madi iya ke indu Kedaran tadi mansa ba mua kedai endur sida ke ngirup nya. Au laban ke sida bala ribai nya ke udah mabuk penemu semua nya lalu ngujung ke bala ribai nya tadi ke diwai nundi Madi dara Liban lalu nyubit. Tusu tau ke negu au tusu menyadi iya indu liban nya tadi lebuh seduai ke maya nya ke pasar kuching laban ka meli tajau enggau tawek. Ko jerita maya nya bisi sepuluh iku lebih bala ribai mati kereja ke liban au dibunuh iya. Sida meda liban tu siku komai sida enda berani tau ke nda kering. Pengudah bala ribai ke bukai meda Liban ulih tebunuh ke bala sida ngemayuh nya, dia deh bala ribai ke bukai pan alu nyau ga ngelari ke diri empu alu ngelapur madah ngagi tuan sida iya nya Raja James Brooke suba madah ke Iban dulu munuh bansa sida iya. Kenya ke pun cherita nya tadi ngepun ke bala raja tu suba lalu mai bala askar iya nurun deka nyerang Ngayaung agi menua alai Liban ba Nanga Bangkit Ketibas laban Raja Brok suba ngumbai Iban meh dulu munuh bala sedadu iya sepuluh iku nya tadi tang iya enda nemu bekeni cherita ke bendar iya. Nama bisi seminggu lebih kini udah nya tadi bisi dah agi kitai siku tu benama Dinggun. Dinggun tu suba iya undur ari Kenawit ngagi Serikai. Dia dia tak bisi ninga orang besebut besebut betusi betusi ke bisi ninga rita bala rajah tu tadi bisi ka nurun ngayau agi ke tibas au pegila lusa nya nurun nya ku sida iya. Dia iya ninga ari bala sida ke bedia meh laban ke betusi au meda baka nya tadi dia aki kitai Dingun tu ada nanda bemalam iya ba rumah panjai bala iya ukai ne iya tadi. Nurun ari ke nawit ba serikai, ti nitihka iya bemalam ba serikai. Tang pengudah iya ninga rita bala raja entadi deka nurun ngayau ngalahka menua Liban, dia maki digun tu tadi lemai nya lalu ngelesapka diri iya. Enggau naka pengelengkas, iya bejalai ngagai bala aki tuai nating ba din menua Tapang Lancham ke Tibas. Lalu meda ba kenya tadi, dia daki nating tu ku jerita laban ke pedis ati ninga bala raja deka datai ngayau. Laban kelia da wai kitai sigi nan tungam kitai enggau bala rajah tu sigi ngira ka bebunuh aja pama meda bansa orang tu suba. Bai pemedis ati iya ninga rita ke dibai aki Digun tu tadi madah ke bala rajah deka nyerang ke iya enda lama da agi. Dia enda berasai ke diwai aki kitai Nating tu suba ke diwai ko jerita betul bendar. Ba mua serai nya bisi siti pun tapang. Ba tumpu ipun tapang nya tadi ke duai peda lalu begetar lalu semetak lalu tumbang tekala nya pun tapang ke besai nya tadi. Laban aki kitai nating tu kelia. Iya bisi ngembuan penemu penumbang dilang. Kering ukai bula bula kering aki kitai nating nya suba. Pia mega maia nya. Bisi siku aki tuai kuling nya ke empu jerita tu ke nusi tu. Aki tuai kuling maya nya mega bisi ga ngimbai iya ba tisi dia lebuh aaa Digon tu ke datai mai berita nya tadi. Datai bejalai ari serikai nadai ngetu ngetu ngetu laban ka bepadah ngagai bala diri meh nya tadi. Au bala diri sekaban ngica ke bela sama sedia nyikap diri empu ngau naka pengelengkas laban deka ngelaban bala sedadur. bala Raja Brok nya tadi. Nyadi maya nya ku nyerita Raja Brok nadai enggau tang bala sdadu askar iya nurun. Au meda baka nya dia deh sida iya penelu ngatur sida ku indu indu ka bala nembiak bala nembiak mit dasuh pindah magang ari tampang lancham nya tadi kin. pindah ngagai Ulu Tekalit. Ulu Tekalit tu ba ari ili Lubok Berni ke diatu. Pelaba ka aku, mayuh orang Tekalit nemu Lubok Berni tu neh. Lubok Berni tu bisi ga cherita iya kediri. Legi meh au ba pengujung cherita kitai legi aku ngenang Lubok Berni tu. Haa nama deh enggau naka pengelengkas meh bala sida ke indu bala sida ke nembiak ke tuai-tuai nya tadi angkat mabut ari rumah nya mina ke bedau tinggal dia bala bujang-bujang bala bujang bala bujur-bujang bala sida ke berani-berani tinggal. Alu sida nating enggau liban ngaga kuta ba nanga bangkit ti dikangau ke kuta liban. laban Iban tu Iban ti beberita agi menya. Tang nyau enda dikingat ke orang agi iya laban orang ke ngempu asal menua Ketibas, Kelia, mayuh udah pulai ngagi batang kepuas gin sepengudah bantin ti ringat alu ngemai bala Iban ti asal datai ba dia ke dulu menya pulai ngagi batang Ketibas gin. Iban tu. Sigi beberita kering kelia nya maya suah sebut orang juluk tadi tau konsumer iya liban penepan pala antu renggan. Tang nasib bendar ga ko jerita wai malam nya sida ba rumah panjai ke bukai datai datai meh magang malam nya laban ninga berita rumah sida liban ka diserang munsuh. Datai ba rumah nating ko jerita. Chukup mayuh-mayuh enggau mayuh-mayuh nya mensia datai malam nya ngagai rumah Nating kiya. Ukai bepuluh, ukai beratus, beribu-ribu iku mensia lelaki bujang berani ke ti Iban datai laban ngesah bala bala bukai ke tusah. Iban ari Julau bisi datai serikai. Kenawit enggau Ari Bintangor datai maya nya ngesah pengawa Nating Ngol Iban. Nemu kita wai, empa pemayuh-mayuh bala mensia duduk di ruai enda leh teko ke kaki alai pemayuh mensia ke datai enu sida duduk. Pama pemayuh utai nya wai. Pama kaki enda leh teko munyi ko orang tuai. Nya meli Iban kadi wai pengudah iya nemu rita bala. Raja jam besebrok nya datai ka nyerang sidai ke iya. Ooii anyu ke king nya ngeli iya ke duai. Mirah mua iya medah kediri sigi pala raja nya dami iya dulu ku iya. Nyadi maya nya ari julau bala Iban datai betuai ke Bujang Berani Belikau. Ari kena wit bala Iban datai. Betuai ke bujang berani inggu. Ari Bintangor, bala datai diketuai ke Jenat. Ari Serikai, datai mega ngulu ke iya nulung Mantu Liban enggau Nating betuai ke Linggi seduai iya kilat. Entara sida ke ring amai tu tadi iya nya bisi siku ari Kenawit ke benama Inggu. Inggu tu ukai mina ke ring. Iya mega. Bisi siti pengaruh kumbai batu kudi. Batu kudi iya inggu tu mega pengempu pemuput kudi. Kayau ulih enda nyadi ku jerita enti inggu tu kelia au muka lupung ti ngembuan batu kudi iya nya. Bisa bisa batu kudi laban sigi diberi orang pangau tu ai. Laban bala sida rajah tu ku jerita udah datai ba nanga ke tiba sedia. Nyadi, taja pan sida udah datai ba nanga ke tibas, sida ain ulih tama. Laban nama? Laban sebedau deh sida ke ari Kenawit ke betuai ke inggu tu tama ke dalam kitu agi ba nanga ke tibas dia tadi, dia di inggu tu sempat iya wai au ngusak batu kudi iya nya tadi, manzut ke batu kudi ari lupung iya. Nya meh kebuah bala sida Rajah tu. Nyu tepekul ba nanga ke tibas dia enda ulih tama laban kudi naka pemalat malat utai ari ujan sehari pagi sampai malam kudi ngitar semua angai badu badu badu badu enda semetak ja kayu baka ka tumbang puput ke ribut. Maya nya ku jerita ai Batarajang nyu begulung mesai tibang. Laban penama nanga ketibas udah ditabur ke inggu enggau ai batu kudi. Peda kita pemisa misa nya wai eii. Ti kitai diatu agi ngembuan tai ke nya eii. Ai chakap aku nadai orang ulih ngachau ngerau menua kitai nya wai. Nyau meh kira dua minggu raja James Brooke nya tadi bala raja tadi bala sedadu nya nganti ba nanga ketibas dia. Au. Laban ari tu kudi enggai badu badu ai mesai nya gelumbang semua dua minggu sida iya nganti. Nganti ari ke manah. Tang ai sungai ke tibas naka pemesai nyu tuntun dan kayu ensurai keno ku jerita ti ngi nyu takut Bala rajah tu tadi tama laban ai sungai kelalu besai sereta deras. Nemu kita, ukai dua minggu, sebulan bala rajah jam seberuk nya tadi ba nanga ke tibas dia. Nyu belangkau manah seda iya dia nganti ai ke surut alai perau ulih masuk nganti ari badu kudi kedi peda kita sebulan. Nya pen ingu tu tadi munyi ku jerita enti batu kudi iya nya pemuput kudi udah pansut au batu kudi udah pesi iya ngena ai dia jaga nya meh kita ninga iya sebulan nadai ngetu ngetu ngetu ujan. Dia deh pengawa rumah panjai ngaga kuta Liban ba Tampang Lancham empai mujur. lalu dia liban enggau nating tusah maya ati dua iya. Meda baka nya tadi laban ke dipetekul menya laban ke tejanggal pekul menya tadi laban ari kudi kitai mega nemu sebulan bulan ari kudi ujan nya tadi pedih maya ika nemu ka pengawa dia de liban tun angi enti ke utan nya baru tembu ti musuh datai tentu seraya lah aku ati ya din. Iya pan lalu besampi naburka beras kuning, besampi ngangauka orang Panggau Libau sereta enggau piring ading menya tadi ba tandu dia. Nyau mudah naburka beras kuning udah miring nya baru Liban tu alu tembu alu mangkung tawak dia enda mukai-mukai. Maya nya tengah hari au. Taja pan hari nya beris ujan tang sida tetap ngiring. Tengah hari, lindap utai wai dipeda. Sekali sida tak ninga tak negung aki Remaung lalu munyi ke tupung pemali maya nya ku jerita. Pengudah sida ke miring lalu nabur beras kuning lalu malu tawak nya tadi. Ada naka kuchai burung beragai alu ke siap munyi utai nanda sengalang burung datai. Nyadi sida sebuat nyuruh rangap wai meda utai serta ninga utai bangat nyelai enda kala didinga enda kala dipeda. Nemu kita peda liban maya nya ta pansut tubuh dua puluh lapan iku pengayau tuai menua nya tadi serta nuju ake uhh. Tuai Kuling tu tadi ti duduk ba tanju berimbai enggau Nating dia. Lalu duduk dia ba tanju nya sida dua puluh lapan iku datai ari Pangau Libau enda nemu ari ni penatai nya enda nemu tang inya tak rembus ngayan kediri ba dia. Nyadi udah datai tubuh dua puluh lapan iku enti tadi ke diwai ba dia nyau balat agi ngeransingka ati bala ke bukai iya. laban sida nemu tu meh petanda sida iya sigi menang enti ngelaban bala munsuh raja laban orang pangga udah mega datai dia udah datai memagang dia Liban bejaku lalu ngeransang ati bala pengayau ke bukai. Lebuh Liban ke bejaku tu tadi dia meh enda mukai-mukai tak semetum lalu beganyang aja. sereta rumah panjai nyu teguyap laban nama sida iya ngasai ke rumah nyu seh ka runtuh laban aki ujai tu tadi ngansar ke tubuh iya ke besai nya ba tiang tengah ruai ukai ne rumah orang kelia bisi tiang tengah ruai wai rumah panjai nya au laban aki ujai tu nyandih ba ruai sida aki kuling. Nya ngansar ke belakang gatal nya tadi nyu guyap guyap guyap meh rumah nya tadi ke di wai. Nya meh ko jerita laban bala ke sigi ka enda tau utai menya nya meh nya ku jaku pema bisi utai ke nyelai sigi lalu ngira munsuh. Tang nyau chapuh meh bala sida ke bukai ke bisi beruai nya tadi nyau ambis ngelari kediri keda iya bisi sekeda ke duduk mua pintu bekaki lima ke sikar agi alung ke. chet terengkah ke tengah laman kin laban ke dikumbai sida rumah ka runtuh. Keda alu nyintak ila enggau nyabur nyangka ngumbai nyata munsuh datai niki rumah ko. Nya meh ko jerita wai nyu begau meh sida serumah panjai nya dia au laban ketegal aki kitai ujai tu kelia laban ke tubuh chukup besai naka mesai mesai mesai utai ngansar ke belakang iya ke gatal nya. ba tiang tengah ruai nya diam. Nemu kita belakang aki ujai tu kelia, ko jerita. Au, tak disemaka orang mesai pintu penama kitai nya. Uji kita meda pintu kita nya. Mesai nya belakang nya. Kerembai jari aja udah mesai dua jengkal jari kitai tu nya uji sukat sukat kita. Dua jengkal nya mesai tunjuk eh keti nya tapak jari iya. Nemu nya aki ujaie nya tadi ke di dia meh aki tuai kuling bendar amai nganu unggal iya aki ujaie nya laban ngansar belakang iya ba tiang rumah nya dia nyu ngujung ke orang ke nyu begau ngumbai munsuh ke rumah au nama aki ujaie dia meh duduk lekek lekek lekek iya ketawa meda bala nyu pepar ngelari kediri bela. ba ambi ka duku ba ambi ka sangkuh nyuka bebunuh ngumbai nya ke munsuh iya legi legi mih aku tau ka apa ai peduli ku orang ku jerita udah tembu liban enggau sida ke tuai tuai bejaku dia sida lalu mutus ke tembung malam nya enggau madah nganti rajah ke datai aja barang maya datai nya maya datai nya maya ke bebunuh. Nyadi malam nya lebuh ke Liban tu ke benung benung jenak ti endur. Sida iya tadi pula tegering deruai dia magang magang. Dia de Liban tu tak lalu bisi mimpi aku jerita. Tak lalu bisi kenyap betemu enggau Nabau. Nabau tu madah ke penama diri iya nya Kui. Nabau Kui madah ke diri bisi datai lalu deka nulung sida ke bekayau nya ti ngetan ke menua sida ba tapang lancham nya dia. Laban Nabau madah bisi ninga leka sampi leka kangau leka piring tadi te beras kuning minta datai penama semua nya maya datai nulung tang mina iya enda ulih dipeda lalu iya madah. ngajar Liban tu tadi sida iya netau enda nebang pun tapang enggau tebelian ti ba atas bukit lalu diukir enggau gamal nabau. Udah tembu kayu diukir nya baru dipiring. Sereta iya ngajar Liban enda tau enda mai bala iya ngiga kayu ke besai-besai semua ke bisi ba atas bukit din ke nyengulai tapang lancham nya tadi. Enda tau enda ditebang. Alu diukir ngena gaya nabau nya meh kaya nya ngena ba dalam mimpi Liban nya tadi. Nyadi nabau kui mega mesan. Semua kayu ngapa-ngapa ke diukir kita baka mua enggau gaya tubuh aku tu nya dulu dikelantar kita ila. Nyadi kayu tapang enggau kayu tebelian ke diukir enggau piring nya tadi. Nya dudi sekali diturun kelantar ke kita ngelaban bala raja ti utai benung nyadi. Laban pama dui ti nya udah dikelantar ke kita ari atas bukit musuh sigi tembu. Nyadi kayu tapang ke ka ditebang kita ke batang bukit nya enda tau enda ditebang kita ngagi tunga matahari mati ngica ke musuh ulih alah semangat maya belaban beperang bekayau. Pia ko jako ajar aki nabau ai. Dia daki nabau pun lalu ngasoh sida iya enda tau enda nyedia ko utai nya au dipadah ke nya enggau naka pengelengkas. Pegila mesti digaga. Pia ko aki nabau nya laban iya madah munsoh udah semak ka nuntung enda ko iya. Pia ko aki nabau ai meri jako ajar ngagai dalam mimpi liban nya tadi. Dia liban iya lalu tedani. Dani iya tadi pagi nya iya lalu nusi ke mimpi iya ngagai sida ke bukai ke pagi nya. Ninga baka nya dia da agi kitai ujai au ujai ke besai ku aku tadi nya wai pansut iya ari ruai datai ba tanyu iya palung ke chit ari tanyu peda terengkah tuchong bukit din. laban kurang sigi ke berantu ai orang panggau kumbai neh. Datai ba tuchum bukit din nadai bebebah orang menua alu nebang pun tapang ke dipadah Keliban nya tadi. Sepuluh kali mantap ke sebelas dia pun tapang tadi ke mesai tibang nya tumbang tunga matahari mati. Bukit berenyang bai penerengkah pun tapang lancham ke tanah ke ditebang aki utai. Au meda nya ke nya tadi engkechit ke aki kitai Berindau ari tandu nya laban sigi temu rita pengering iya maya nya tu ai. Napat ke engkabang ba tuchung bukit din datai ba din iya perlu nebang engkabang nya sama engkabang nya umbah sia pemasai ku jerita kira ke bisi sepuluh pemerap. Nadai bebebah orang menua lalu tebang tebang tebang dinga berentum tuchung bukit din. Au meda nya pia tadi Liban penalu pansut ke tanju. Ari tanju nya iya pelung ke chit peda terengkah ga ba keti nama nya tuchung bukit din. Dia Liban penalu napat ke tebelian. laban ke sigi kering. Sema ku jaku, bedau angat burit sida ke baru datai ngenuduk ke diri ba ruai dinga tumbang pun tebelian laban liban. Sereta semua kayu ke tumbang nya tadi udah dipiring ke magam-magam magang dia aki tuai kuling au iya lalu berengkah ngukir tebelian. Liban lalu berengkah ngukir tapang lancham. Aki Ujai berengkah ngukir batang tengkelam. Lalu sida ke tuai-tuai bela ngukir kayu ke bukai engku udah tumbang ngaga enggau bechuan ke nabau munyi ke ditusi sereta dipadah ke liban ba dalam mimpi demalam. Laban ke sida sigi sikar memagang dewai peda setengah hari peda setengah hari manah tembu kayu nya diukir sida iya. Udah nya baru sida iya alu berengkah ngaga kuta laban ke tubuh chukup mayuh. Nadai lama ngereja pengawa peda tembu dia deh bala rajah pan nuntung ka ba nanga bangkit. Meda nya pia tadi orang ke bejaga kuta pan alu manjung. Alu manjung deh kuchu alu manjung deh kichung alu nyerauh deh berauh alu reradak deh sandak. madahka munsuh datai ngeka pemayuh-mayuh mayuh iya ga. Sida ke madahka di atas bukit nya tadi laban meda munsuh dah datai ba baruh din ba sungai din. Dia sida uncat lalu tama ke dalam ai enseput ngena buluh tubuh sida lalu tanchang ngena uii tauka rutan. Lalu bejaga sedia ngena sangkuh ba dalam ai din kena ngentak. ngentum nebuk perau bala munsuh ke mansa jalai nya legi. Laban ke sida munsuh ngena perau deh. Tang bisi mega nya bejalai kaki sebelah nebing nya tadi. Pia mega bala sida belikau kelempung agi tubuh tak nyau besemiup. Baka siap sekali ngilas naka pengelaju baka pukang tupai ngerabak niki kayu lalu belalai ba puchuk din lalu berengkah nyediaka diri laban nganti maya alai ka manah deka berengkah nyumpit. Pia mega bala Linggi nyau bekedegi atas bukit sambil besintak kilang kayau enggau nyabur bunuh. Bala kilat. Nyu baka lalat binggap sebelah dan kayu au ti baruh baruh nganti munsuh ke mansa semak. Tang meh sebedau sida iya nyerang dia liban meri jaku sempekat jaku jerita kitai tu. Bala mayuh tu, aku enggai enda mekat dulu. Anang enda bejimat-jimat, kita nyeliahka diri lagi. Enti kita bisi tepeda mua ari sepiak kanan iya nya Nabau Kui ke benung ngelantar lalu mua ari sepiak kiba iya nya Nabau Mali lagi. Ti kita bisi tepeda ke seduai tu ari seberai bukit nyin enggau seberai bukit tu sama-sama udah ngelantar. Kita enda tau enda jampat-jampat ngelarika diri. Seduai Nabau tu ke bebelat ari atas bukit sepiak tu enggau sepiak nyin deka ngujungka mayuh mensia sigi mati ditujah kayu seduai tu ngelantar nya legi. Aku enda ulih nagang agi enti kayu dui ti nya legi udah bebelat. Ti kita bisi kena nuju kayu nya lalu mati. Anang nyalahka aku au laban aku udah mekat dulu. sebedau utai tu nyadi. Nya alai wang kita ninga ku nyerauh lagi mai kita niki katas semua kita enda tau enda niki katas magang-magang. Awak ka bala rajah nya nitih kitai katas kitu. Udah meh sida datai betengan lagi nya baru aku ngetas. Tapang tu awak ke ngelantar ke baruh ke munuh sida iya. Nya alai siti pinta aku enti ulih kitai anang mati laban ngoma amat agi idup agi ngelaban nadai kala takut purih anak Iban. Anang alah lah sekali. Beramis tulang kitai ngelaban munsuh ngetanka menua enti kitai alah mun menua kita tu dah ambi munsuh nya alai kitai enda tau alah. Mayuh ni pen munsuh legi tetap laban. Pia ko Liban wai bejaku meransang bala iya enti di wai. Ohh nya meh bala bukai ke diwa ada enda betegi nyit ngeli kena sabar. Nganti bala munsuh ke datai iya, ati ransing ka bebunuh. Ninga ku enda lama deh nya wai, perau bala munsuh pen nuntung ba lubuk ari ili Nanga Bangkit. Nyadi bala munsuh betuai ke siku Serdadu nang sigi Danjung Raja James Brooke iya, orang putih, orang ribai. Penatai sida bala munsuh ke datai ba lubuk ili Nanga Bangkit entadi sigi disambut bala sida belikau ngena sangkuh ti kau ke ari kiba ari kanan sereta sumpit ipuh au terebai megang-megang megang kia. Iya ke ari dalam ai tadi nama ni ngira sebelah tebing ke diwai sigi lama udah belalai sebelah emperan. Nang sigi nganti serak ke datai. Ko jerita. Nyu Linap mua hari laban pemayuh sangkuh enggau lajak ipoh sumpit bala kereta Iban maya nya, ko sida Tuai Kenusi. Laban bai kelalu mayuh ngemayuh leka ujan. Ni ke sumpit ari sepiak tu ni ke sangkuh ari seberai nyin ni ke dalam ai agi ke diwai nadai sema ku jaku tang bedau sempat bala munsuh nya ke nyintak ilang pedau dah mati siku tubuh dalam perau sema ku jaku sampai ngelima sangkuh betubuh iya tembus betubuh nya bedau agi leka sumpit. Au. Perau sama ku jaku sigi nadai ulih beguna. Pecah. Pambar laban sida ari dalam ai nyin. Kereja ka sida iya. Ni ka karam sida iya mih perau tadi lalu bebunuh ba ai dia. Nama agi deh. Nya meh. Berengkah sida iya pagi nya belaban enggau munsuh enggau bala sida Liban. Berengkah bepantap ngelaban pangan diri ari pagi nyentuk ke tengah hari ke diwai betachah bebunuh bepantap bala raja datai sedatai datai sedatai ka. Au. Bisi nyetadi nganjak kiba kin bisi nganjak seberai kitu bisi nyekulu bisi nyekili. Ba ai nya mega bisi mega orang bebunuh betachah ba dia tadi. Penuh ngagai nemu anu madah bala raja chukup mayuh pia mega bala ke tiban ribu iya betempuh ba endur nya tadi. Pia mega maya udah ngalih tengah hari bala raja James Brooke ke datai dudi nya tadi bala sadu askar nya tadi orang putih. Au bekeletup aja munyi bedil sida raja ke Dewan nimbak agi ke bukit kin nimbak ke tebing ke iya. Au tang taja pia mayuh mega perau seraya ulih dikaram ke bala kitai Iban. Lebuh dikaram terengkah bai sigi nadai temu rita agi kereja orang dalam ai laban sangkuh udah nganti deh ba ai. Meda bala Iban tadi datai sedatai datai sedatai. Chukup iya mayuh, liak bala sida Liban kerita bukit nurun ke baruh ngelaban tadi, Liban pan lalu nyerauh. Ngangau ke semua bala sida nya Iban. Enda tau enda, niki ke atas bukit maya nya mega. Au ninga nyawa Liban ke nyerauh tadi, bala pan lalu nyau ga ke sebar niki ke bukit kin megem-megem megem magang. Nyadi, ba tuchung bukit sepiak tu inya Liban ngaga. Ba tuchung bukit seberai nyin inya siku bansa kitai Iban bujang berani ke benama Nating. Sida iya bebagi bisi bala kitai Iban niki ke bukit ke seberai nyin, bisi kitai bala Iban niki bukit ke seberai tu. Meda kita Iban nyau separ ngelari kediri ke atas bukit manjung bala rajah ke diwai gaga ngumbai kita Iban tu alah ngumbai kita Iban tu lari. Meda pia ketuai seraya penelu ngasuh nitih. Bala rajah bala ribai bepecah sekeda nitih ke bukit sepiak nyin sekeda nitih ke bukit sepiak tu. Dia meli Iban udah meda semua kitai kita Iban tu udah manggaika diri ba tuchung bukit. Dia deliban pan lalu nyerauh ngangau ke nating ngasuh iya ngetas tali penanchang nabau ngelantar nya tadi enggau nabau mali au enda tau enda enda diatu ku iya. Dinga ko jerita pengudah au tiang pengudah batang tebelian enggau batang tapang ke dukir nyadi nabau tadi dilepas. kari tuchung bukit. Tak tekauah aja ninga bunyi wai. Bebelat, bebelat, bebelat ke baruh kin bala rajah ke meda utai ngemesai mesai mesai nya kenti nurun ari belat ari atas nyin alu separ ke ngelari kediri ke baruh kin bebai bai manah keterimpu mati kedi wai. Nyu begau ga bala ribai enti hari bela enda baru ke baruh kin tang enda sempat ko jerita. Mayuh sida iya mati kena kelantar. kayu ke besai nya tadi nemu kita bala raja chukup mayuh deh baruh din begumpul ba din beperau din mega mega magang nya sereta deh kayu ari seberai nyin enggau kayu ari seberai tu ngelantar ke baruh alus tembung besatup ba baruh. Dinga te tekauh munyi semetap ja berindap munyi kayu tapang enggau kayu tebelian ke digelar Nabau Ngelantar tadi tu ai. Betemu ba baruh, betemu ba kaki bukit ba ai dia tadi. Ari sepiak nyin enggau sepiak tu sama-sama diturun bebelat bebelat bebelat bebelat tumm betemu ba baruh nya tadi. Nadai ko jerita. Bala raja alu tengkelap sunyi bala munsuh ni kayu ke mesai sepemerap tadi mesai deram nya tadi kayu ke sepemerap tu merap nya tadi nadai nya putus. Rumpung tiga rumpung empat sema ku jaku. Nangka bai pengingar-ngingar munyi dua iti kayu ke betekup ba baruh nya tadi dawai ba ai nya tadi munyi nyitar meletup. Nyau labuh bala nyumbuh. Nyau tekuak bala sida jua tuli ninga utai raga remaung ke benung tinduk tekenyit dani. Sida antu nyau begau surau angkat. Mai bai kelalu balat-balat bunyi nya tadi ku jerita. Au, bunyi nabau diku ke betekup ba baruh din tadi didinga sida iya ari panggau din laban nya munyi nyawa nabau ke nyerauh nya tadi dingat nadai bemunyi. Tad jenuh diau aja nadai munyi bala rajah agi da baruh din tu ai. Peda utai malai magang. Au, abih kena duju nabau diku nya tadi. Bala Iban. Ari tuchung bukit tu enggau tuchung bukit nyin bela nyerauh. Ngangkat ke ilang, ngangkat ke sangkuh, ngangkat ke sumpit gaga madah ke jerimpu menang. Bisi meh siku dua amun suah idup enta di nya sigi sengaja enda di bunuh ko Liban anang munuh. Awak ke sedua iya mai berita tu ngagai raja sida Rajah James Brooke Dean madah ke sida iya udah alah. Pia ke nya tadi. Beduduk ari utai nya ke udah nyadi tadi, nyau betaun-taun Raja Brok tadi enggai ngachau menua Batang Rajang agi pengudah ke bekau sida kalah ngelaban sida Liban. Au, ukai enda kering-kering, Liban ku jerita be, Liban sida belikau sida agi ujai dan nating da kuling tadi. Orang kering-kering magang-magang nya. Tang meh. Lebuh sida linggir mali lebu tu suba nyadi askar Rajah Brok Subang, dia dia Rajah Brok tu ngasut linggir mali lebu tu awakka linggir tu ngayau ngagi kin ngalahka sida liban agi menua Batang Lancham kati nya Tapal Lancham kiya tadi. Tang sayau maya linggir mali lebu ke nyerang kiya, orang ke dulu-dulu agi ke tuai-tuai udah mati magang. nadai ngetan ke menua nya agi wal asal li bandah mati magang mati tuai nya tadi pen nama samoa la ba linggir meli lebu tu ora ora dudi nama menang meh linggir meli lebu tu suba nyerang ke menua ke iya au laban orang ke baru baru nyu nadai nya agi nadai kering agi baka sida liban suba baka sida belikau baka sida inggu nya nadai agi tang. Iban ke datai ba dia ngerebak penatai bantin ari Batang Kepuas. Linggir mali lebu tu ku jerita, kala besatu enggau Iban asal ke tibas ba Nanga Tekalit. Dia seduai bebaik ngujung ke Linggir mali lebu bejanji enggau iya enggai sereta badu agi ngachau menua Tekalit nya kelia. Kitai nyau ngenang sereta pulai baru agi pun jerita tu tadi. Ingat kita, lebuh berita nya ke datai, dia deh bala sida kini indu ke nimin nembiak nya ke pindah ngagai ari li lubuk bernik tu tadi, nemu kita, pindah ngagi ari ari ili lubuk bernik. Ko jerita, bala sida indu sida nembiak nya tadi, pemuas ke bejalai, bejalai, bejalai, dia enda mukai-mukai sida iya rembus ba siti dunya. ngujungka sida tu tadi masuk ngagi dunya sepiak nyin. Ukai dunya ke ti Iban tang dunya orang bunian ti nguan ba menua Lubok Berni tu tadi. Sida iya enda ulih pulaika dunya ke ti agi tang sida iya masukka dunya sepiak kin. Aaa nya aku tadi ingat kita aku nyebut lubok berani ke bisi kisah tadi nemu kita lubok berani tu enda tau ditan ke pukat nyentuk ke diatu enda nemu meh agi kena diatu agi bisa kena laban orang kelia enti ngetan pukat ba lubok berani tu tan di. Lemai tu pegila deka ngabas na. Datai di ba lubok nya dia deh meda pukat udah dangkat ke orang wai. Udah dangkat ke orang engkah rebak batu pukat di. Bisi pen ikan ba pukat di enda orang ngachau angkat ke orang engkah ba kerangan batu dia tadi. Sapa ngangkat ke nya enda nemu meh mina petara aja nemu. Ari suba nyentuk ke diatu agi bekenya ku sida iya. Pulai ngagai jerita tu tadi, maya tu meh orang nusi suba ai ke tibas maya nya. Sebulan enggai ba Ubud laban mensia ke parai nya tadi ke bala sida Rajah bala sida nya tadi parai bala munsuh Alang laban sida Liban maya nya. Sebulan manah ai nya bangar ba Ubud. Maya nya mega. Rajah Brooke tu nadai askar kita Iban agi maya nya. Sebedau iya ke nyun diatu-diatu ne. Maya nya laban askar iya mih mati dia iya mina bala Gurkha aja nyadi serdadu iya. Hari tu tadi uhh kati nama nya James Brooke tu tadi iya meri jaku sempama ba ketu iya bejaku. Laban bansa iya tu tadi orang bukai orang datai ukai orang asal ari Sarawak tu ukai kitai Iban au iya ke datai ari menua bukai enda tebunuh ka kitai bansa Iban nya alai ba runding iya enti iya nya datai ari menua bukai enda tebunuh ka bansa kitai Iban. Mina Iban aja ulih munuh bansa Iban diri empu. Laban Iban nemu pengelemi Iban diri empu. Laban Iban munyi ku Raja Brooke suba kering serta berantu ditulung antu. Kenya. Enda nemu mati-mati ditimbak, enda nemu telih-telih dipantap biar ngena baju beketeling aja baju enda meh mati timbak ngena beding enda senapang. Baju orang suba ukai baka baju diatu, baju gaga ari tekalung, gaga ari kulit kayu, baka nya nya suba gaga ari temeran. Nya meh Raja Brooke suba ka endang madah, Mina Iban aja ulih munuh bansa Iban diri empu ke nya laban sida iya mina ngarapka bedil, ngarapka senapang, nya sida iya tadi. Enti senapang ke dibai serai enda tebunuhka ti Iban bah baka ni ka munuh Iban agi enda ulih. Nya reti jaku Raja Brong tadi ngena Iban ulih munuh Iban empu. Jerita ti amai nyadi ba menua Tampang Lanjam Sungai Bangkit ke ti Basong. Diatu enti ai langkang bisi meda bekau kelantar dada Nabau nya ba lubok ke dikumbai Lepong Sedalai. Terima kasih ngagai um aki kulin kitai iya udah bekunsika cerita tu enggau uchu iya lalu uchu iya nulis cerita tu. Manah meh cerita cerita ti amai kala nyadi cerita kelia kelia cerita suba suba cerita tu nan sigi amai udah kala nyadi. Nya meh nya tadi wai ku cerita channel Pangu Libau TV kena kitai mulaika pengingat kena kitai. Ninga cerita kelia kelia, ninga ensera orang ke suba suba, kenya banyak tarik au. Nyadi terima kasih bala peninga kita udah mending nyentuk ke ambis au. Anang lejuk anang bansu begulai enggau Tan Sri Toraja ba channel Pengelibau TV. Betunga meh kitai beruai ditu seraya ke nadai pengawa menya tadi aku tu baru abis mandi bisi segargi ke mata tu menyekut jaku melayu bisi. Fresh gi chelak gi mata tu laun live malam tadi laun ambis pukul satu baik bala eh malam tu nyambung nya baru pukul sepuluh lagi berengkah baru tu raja meh nya ja lengka ku neka tu legi ke legi ga pegila kitai betemu baru au terima kasih.